Ie, Gyrru Trwy Storom ydy'r teitl. Lethon ni um, bod wrthi am wythnosau maith yn trio ffeindio teitl, ond oedd ddim byd rili really yn, yn siwtio yn taro deuddeg yn iawn. A wedyn ddoth yr, y gerdd, o'n i wedi gofyn i Iwan Rhys, y bardd Iwan Rhys am gerdd, a chwarae teg iddo fo nath o sgwennu cywir, a teitl y gerdd oedd Gyrru drwy Storom, ac o'n i'n meddwl bod o'n ffitio berffaith. Felly, dyna lle ddoth y teitl. Yym ma' 'na un ar ddeg ohonon ni i gyd wedi cyfrannu i'r gyfrol. Yym deg ohonon ni wedi siarad am 'yn profiade personol ni am yym salwch meddwl unai bo' ni wedi ca'l ein ffeithio yym hynny ydi wedi bod yn sâl ein hunen neu wedi falle byw hefo rwy'n sydd wedi bod yn sal um, neu yn gyfaill i rywun ac yn y blaen. Um, a hefyd mae Dr Mair um, Edwards hefyd wedi cyfrannu a mae hi'n esbonio mwy beth ydy salwch meddwl. Wrth gwrs, so hi siwr o fod yn gallu ysgwennu llyfr cyfan am hynny, so siwr bod wedi bod yn dipyn o gamp iddi hi, ond, ond chwarae teg, um, mae pawb wedi bod yn hynod, hynod o onest ac agored, felly um, ewch ati i'w phrynu. Achos ma' 'na ma' 'na dipyn o o enwa' adnabyddus wedi cyfrannu at y gyfrol 'ma does? Ydi hwn yn rhyw ffordd ella o gyflwyno'r syniad 'ma i bobol dy- dydi salwch meddwl ddim yn rwbeth sydd d- pobol sy'n dioddef o o salwch meddwl alle ddim t'od 'dyn nw'm yn llechu i ffwr' 'dyn nw'm yn cuddio ma' nw'n ma' nw'n bobol elle fysach chi'n nabod pobol sa'n ffrindie, cymdogion, y pobol dych chi'n yn eitha adnabyddus mewn ffordd, ie. Yn hollol, wrth gwrs mae'n help pan mae yna enwau adnabyddus, mae'n help i gael y neges allan yn efallai y lledaenu'r neges yn haws. Ond hefyd i'r gwrthwyneb, o'n eisiau dangos bod dim rhaid i chi fod yn enw adnabyddus i gael yr hyder, falle i fedru siarad yn agored, so dyna pam nes i benderfynu bod fi hefyd am gyfrannu. Yym ch'od m- o- odd o'n anodd wrth gwrs o'n anodd anodd i ba- bawb neud yym ond o'n i isio dangos yym yy jy- jyst achos bo' fi ddim yn berson adnabyddus bo' fi yn gallu ca'l yr hyder i ddeud o look dwi 'di bod yn sâl ond y peth pwysig iawn iawn i gofio ydi bo' ni wedi dod drwyddi'r ochor arall a dyna be' dwi isio rhoi i bobol a 'dyn ni gyd yma fel isio ma' 'ne cwpwl o bethe cwpwl o negeseuon falle bo' ni isio trio rhoi stop ar y stigma sydd ynghlwm wrth y geiriau yn salwch meddwl a hefyd eisiau rhoi gobaith i bobl bod modd gwella. Felly mae mae'r ddwy elfen yn air gyfrol mewn ffordd yr, yr codi hyder um, a, a codi gobaith ymysg pobl sydd ella yn dioddef o salwch ond hefyd codi ymwybyddiaeth ymysg pobl sydd ella um, ddim cweith yn, yn deall sut mae'r salwch yn effeithio ar bobl ella ddim, ddim cweith yn deall sut deimlad ydi o os os nad ydyn nhw wedi bod yna eu hunain. Yn sicr, a gobeithio fydd pobl hefyd sydd yn teimlo bach yn isel ond ddim yn siŵr iawn neu ddim yn ddim yn cweit yn deall beth sy'n digwydd iddyn nhw ar hyn o bryd achos mae'n gyfnod um, gyfnod uh, confusing iawn, um, felly cyfnod dryslyd iawn, ac felly gobeithio bod pobl yn mynd ati i ddarllen darn um, Dr Mair hefyd, um, i, i edrych trwy Tome ac i gwel- i ga'l yr hyder yne i feddwl dydw i ddim yn neud rwbeth mawr allan o ddim byd ma' ma' gan pawb yr hawl i ga'l cefnogeth pan ma' nw'n mynd trwy cyfnode anodd. A faint o help 'dych chi'n meddwl ydi ca'l cyfrol fel hyn yn y Gymraeg i bobol? Wel dwi'm yn siŵr eto gawn ni weld gobeithio bydd o'n dipyn o help yym ond jyst dechre siarad ydi'r peth falle wrth gwrs nid nid ni 'di'r cynta i neud wrth gwrs ma' yy nath Drec wneud um, wythnos llynedd um, o raglenni ar salwch meddwl a mae um, um, amser i newid yn ei gwaith gwych, um, ond mae yna lot o ffordd i fynd eto.